Bu gün gijä galypsyň-a. Saňa hiç şeklat däldi. Sen bilýäň-ä, Maral. Öňümizde ýetip gelýän uly baýramçylyga gurulýan desgalaryň taslamalary gelip dur. Olaram gaty ünsli öwrenmeli. Onsoňam, sen bir penjiräňi-de açyp seredýäňmi? Şäherimiziň gözelligi günsaýyn gözelleşýär ahyry.

Merdanjan. Salowmalikim eje. Oglum, gowmy ýagdaýlaňyz? Hawa, ýagşy, Hudaýa şükür. Gözel daýzaňlaram-a ýaňsa toýa çagyryp gitdiler oglum. Ogul artyjygy bolupdyr. Gapysynda uludan toý tutýa. Bizem toýa çagyrylgy oglum. Hä, ýaşly inje bolsun. Nesip bolsa hökman bararys. Haý Merdanjan. Söýýän söýýäni. Söýýäniňem alyp berdim oglum. Ondan bärebe ençeme wagt geçdi. Menem artyk söýesim gelýär oglum. Artykly oýna asym gelýär. Sen meň ýeke perzendimä, bilýäň-ä sen ony. Dursana eje. Biz şu zatlar barada öň kän gepleşipdik ahyryn. Men şu meselede barmadyk ýerim. Kakmadyk gapym. Ýüz tutmadyk adamlarym galmady-a, eje. Düşünýän, menem perzent söýesim gelýär. Senem artyjaklar bilen oýnasyň gelýändir, eje. Ýöne näme etjek, bu biziň elimizdäki zat däl ahyryn. Her bir zadyň nesipligüni bardyr. Onuňam bir nesipligüni bolar, eje. Haý bolýada balam. Sag bol onda. Bolýa eje jan. Seniňem janyň sag bolsun. Bolýa. Maral, meň telefonymy alsana. Maral, näme bolýar saňa? Bilmedim. Men şony özüm agyr duýýan. Sen meni alat etme, men derman däl içerin. Sen işiňden galma, gidiber arkaýyn. Men işe giderin weli, ýöne özüňe gowja seretgin. Böle.

Kerim aga. Hawa. Biziň şu çykaran taslamamyz wagtyna ýetişer-ä? Hökman ýetişer. Onnoňam biziň öňümizde uly baýramçylyk bar, paýtagtymyň ýüz kyrk ýyllygy toý edip bellenýär. Şoňa biziňem. Sowgadymyz bolar daş ökma surat dogry sowgatlaryňyz bolar sag boluň belki şeýle bolsa. Kerim aga şuň bilen şaý sazlaşdyraýly muň bilen deňeşdirseň bar iki deňläp çykýa dagyna şoň üçinem. Ahaw kän bolýa.

Geçirilen barlaglaryň netijeleri şol bir netijäni görkezýär hökman. Hassanyň hal-ýagdaýyny nädip bu hala getirdilerkä? Özem diýlene bäri Merdan, Merdan diýip birine adyny tutýar, ýoldaşy bolmaly. Be! Bu netijelere görä, hassam ýaman az wagt galypdyr. Onsoňam bular lukmana ýaman giç habar beripdirler. Bu zatlar barada siz hossarlaryna habar berdiňizmi? Ine, men şol sebäpli hem siziň ýanyňyza geldim, lukman. Oň ýaly bolsa, haýyl etmän hossarlaryna habar bereli. Bu ýaman kyn mesele. Hany, ýör hany. Al bulary. Ýör! Meniň maşgalam şu hassahanada ýatyr. Şonuň saglyk ýagdaýynyň netijesini sizden biläýjek boldum. Bagyşlaň, siz kim bolýaňyz? Men Maral Merezowanyň ýoldaşy Merdan. Merdan inim, bärde gorkuly zat ýok. Maşgalaňyz azajyk stres geçiripdir. Onsoňam hemme zatlar gülýalak bolar, men ine bärde gerekli dermanlary ýazdym, ine maşgala lukmanyňyz bilen habarlaşarsyňyz. Bolýamy? Gorkmaň, alada etmäň. Lukman, siz menden bir zada gizleýän ýalyk. Ýok, Merdan jan. Onsoňam hormatly Prezidentimiziň gurup beren hassahanasynda ýokary hilli tehnologiýalar bilen barlagynyň netijeleri anyklanýar. Alada etmäň. Gerekli zatlaryny hem men lukmana aýdandyryn, gerekli dermanlaram ýazyp berendirin. Merdan jan, muň dermany siz maşgalaňyzy Söýüp we şatlanyp ýaşamaly. Ana bolany. Rugsat berseňiz men başgaça seretmeli hassalanma. Sag boluň. Gelýäňmi Maralym? Merdan sen doly işlerem alaýdyň öýtýän. Aý iş hiç-le. Ony bize öýdeýlimi? Ýok, bu gün öýe gitmeris. Bu gün seýil ederis Maral. Seniň bilen seýil etmämize-de näçe wagt bolupdyr?

Maral, Maral näme boldy saňa? Ýok, ýok. Doňdurma gaty sowuk eken. Sen näme, ýüzüň akgan ýaly boldy-la? Men şu häl hassahanada gaty tolgundym. Şondan soň özüme geldim. Ýöne bärde gorkara zat ýok. Gorkma. Hemme zat.

Gijäň rahat bolsun. Menem seň ýaňdan uzak otmern. Menem şu töwereklerde bolaryn. Merdan. Sen ýüzüň gaty agyrdar görünýä. Uzakdan bir zat aýtjak bolup maňa aýdybilmeýän ýaly görünýär. Meniň şoňa özümem düşünemok. Nesip bolsa ertire bir çykaýly.